Бисмиллаһир рахманир рахим. Мехрбан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Игътибарыгызга бөек ислам тәгълиматына багышланган дини мәдәни программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Сезләргә бу мөкатдәс айның һәр көненә җәүһәр күңел түребездән бер сөю китердек. Теләдек ки, бу мәхәббәт белән авыз ачыгыз. Өмет белән, ширбәтләр белән килдек. Рамазанның бәрәкәте белән килдек сезләргә. Газизләребез, бүген Мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Татарстанның Муса Җәлил исемендәге бүләгенең лауреаты. Шагыйрь буларак үзенең мөбарәк исемен исламның яшел байракларына алтын укалар белән язган шагыйребез Ләбиб Лерон. Хуш килдегез безнең студиябезгә, Ләбиб әфәнде Лерон.
Исәнмесез.
Әйтәләр бит, кояш җирне яктырта, ә сүз кешеләрне яктырта. Сез, Безнең мирас журналының баш мөхәррире. Хезмәтегезнең бардыр бер гәүһәре, безнең өчен бардыр бер җәүһәре. Әлбәттә, аның гәүһәре шушы журналыбызның гәүһәре. Ул халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итү. Аның җәүһәре. сүздер. Рабип әфәнде, менә бүген шушы журналыбыз хакында, аның якын һәм ерактагы тарихы хакында безләргә сөйләсәгез иде. Чөнки бу Рамазан аенда сезнең Уфага сәфәрегез дә безнең җаннарыбызга рәхәт, тәннәребезгә сихәт биргән бер көннәрдә һәм догаларыбыз, әлбәттә, шөбһәсез кабул булган минутларда сезнең белән Туган тел балкыш каналында әңгәмә алып барабыз. Хуш килдегез безнең студиябызга. Бисмиллаһ рахман рәхим. Узган гасырның 90 елларында безнең үзгәреш чоры дибез бит инде, күтәрелеш чоры күпмедер дәрәҗәдә болгавыр заман. Менә шул вакытта бик күп журналлар пәйда булды. Безнең татар дөньясында яшьләр өчен журнал, балалар өчен Салават күпере, яшьләр өчен Идел журналы калыкты. Һәм менә шушы вакытларда безнең мирас инде ул хәзер безнең мирас булып чыгып килә. Элек әүвәл ул мирас исеме белән чыкты. Аны инде безнең үзебезнең күренекле шәхесләребез, атаклы шәхесләребез Әмирхан Еникей, Мөхәммәт Мәһдиев, Миркасыйм Госманов кебек менә шул мәшһүрләребезнең фатихасы белән шушы Мирас журналы тернәкләнеп китте. Һәм, әлбәттә, аның башында безнең күренекле әдәбият галиме Флүн Мусин торды. Һәм инде, әлбәттә, бу журналны Язмышын уңай якка хәл итүдә каләм әһелләре, безнең галимнәребез, язучылар, шулай ук менә милләтпәрвәр шәхесләребез зур роль уйнады. Сүз дә юк, хакимиятнең дә теге ярдәме булды ул вакытларда да, хәзер дә тоябыз. Менә шул вакытта инде күтәрелеш чоры башланды. Шушы журналның инде күпмедер дәрәҗәдә халыкны туплауда, татарны туплауда без бит инде Дөньяның төрле кыйтгаларына сибелгән милләт менә шуларны туплауда, аннан соң мирасыбызны барлауда, төрле илләрдә, шул исәптән Иранда да, Төркиядә дә, Маҗарлар илендә дә дип әйтик, кайда Румыниядә дә, кайсы гына илне алсак та, Америкада да һәрбер җирдә татарның мирасы бар. Анда күпмедер дәрәҗә мирас, әдәби мирасы, рухи мирасы, менә шушы мирасларның язма мираслары Һәммәсен дә барлап, күпмедер дәрәҗәдә булдыралган кадәр архивлардан алып, менә шушы үзенең эшен алып барды. Менә хәзер шушы эшчәнлеккә 25 ел булды, октябрь аенда узган ел. Без аны зурлап уздырдык, зур концертлар белән, тамашалар белән һәм инде матбугатлар аша да безнең күренеп шәхесләребез өчен дә бер үзенә күрә бер бәйрәм дә булды һәм үзебезне журналның менә бер тапкыр тагын халыкка күрсәтү дә булды. Нинди күркәм
гамәлләр. Әлбәттә, без дә, Уфада шушы журналны укучылар, сүнмәсен үзебез кабызган мәхәббәт дип догалар кылмактабыз.
Рәхмәт. Менә хәзер бит инде дөньялар үзгәрә, алга барабыз, техника заманы, нанотехнология дибез әйме, һәм теге акыт чаба. Шуның шундый вакытта теге кыскалыкта осталык дигән татарның мәкаль әйтеме дә бар. Шунларны да күздә тотып, хәзер инде мирас журналы элек тарихи, фәннирәк булса, аннан соң инде ул чын мирас буларак фәнни рухтарак чыккан булса, хәзер инде безнең мирас исеме белән ул инде барча укучыларны да күз уңында тотып, Инде документаль, әдәби, менә шушындый теге фәнни-популяр дип әйтик инде, халыкчан телдә язылган журнал барча әбүнәчеләргә дә, барча укучыларга да эчтәлеге белән менә камил дәрәҗәдә язылган басма булып халыкка ирешеп килә. Ләбиб әфәнде, менә Мәгърифәтчебез, бөек ислам галиме Отозимани болай дип язып калдырган, Китапларда кеше язмышы, кешеләрдә китап язмышы, дигән. Менә безнең Мирас китабын укып, күңелебездән, фикеребездән кичергәндә, без бу гамәлне, бу асыл фикерләрне сез гамәлгә куясыз,

Ул безнең инде күп басмаларыбыз китап дәрәҗәсенә Казан утлары да, шул ук Идел журналы да китап дип әйтергә мөмкин. Без гомумән безнең халкыбыз ихтирам иткән үзенең басмаларын, аларны китап дип санаган. Шул чынлыкта да шулай. Һәм менә шушы безнең китабыбызда, мәҗмугабызда, журналыбызда әлбәттә, менә сез әйткән күренекле шәхесләребез, бик фаҗигале язмышлы шәхесләребез бар. Шуларны кайтаруда без э, үзебезчә өлеш кертергә тырышабыз. Галимнәребез булыша, Язучыларыбыз моны табалар, архивларда казыналар, кызыклы язмалар китерәләр. Әллә нинди аянычлы язмышлы шәхесләребез булган безнең. Бу шул ук Муса Бигиевләребез менә, дин әһелләребез. Шушындый. Аннан соң бик байларыбыз да булган. Тагын күренекле байларыбыз, менә э, меценат байлар булган. Әйме, әле җаңарак кына чыккан саннарыбыз да безнең Башкортстанда яшәүче авторыбыз Илус Фазлетдинов язып чыкты менә шушы шул турыда. Ленинградтагы муллаларыбыз турында да менә Дәрдемәнд язмышын кабатлаган шәхесләребез бар. Бүгенге көндә каберләре дә юк Дәрдемәндләрнең менә. Әмма ләкин менә безнең халкыбыз өчен, милләтебез өчен зур эшләр эшләп калдырган күренекле шәхесләребез бар. Нәбиев әфәнде, менә бу безнең мирас. Мин аны җаным, тәнем, рухым белән кочаклыйм. Дин әһелләребез боларны алдыралар, укыйлар. Беләсезме, берсе болай диде. безнең мирас журналыбыз зәмзәм белән кәүсәр кебектер, диде. Күрәсез, бу хак. Әйтәләр бит, әгәр дә бер хезмәткә, бер китапка дөрес бәя бирелсә, бу дару. Әгәр дә аңа

Инде, әлбәттә, чит авторларыбыз да элек әле әзрәк башлангыч чорында журналларның табу кыенрак иде бөтен материаллар хәзер материаллар язмалар бихисап менә инде кайчакта журналны ике тапкыр калын итеп та булмас микән дигән уйлар килә күңелгә әлбәттә инде монда безнең әбүнәчеләребездән тора менә күпме әбүнәчеләребез күбрәк укый безгә менә шушы хәбәрләр килеп ирешсә, сез дә әйткәндәй, шундый күңелле хәбәрләр, бу инде әлбәттә икеләтә безгә русча әйткәндә стимул була, этәреш бирә. Менә бу сүз дә юк. Безнең һәммәбезнең дә уртак хезмәте бу мирас. Хөрмәтле безнең мирас чын мәгънәсендә безнең мирас. Тугры фикер. Хөрмәтле Ләбиб Рәвна әфәнде. Сез Татарстанның сәнгать эшлеклесе. Сез Муса Җәлил исемендәге Татарстан дәүләт бүләк лауреаты. Болар бик бөек дәрәҗәләр. Сез шигърияттә үзегезнең кабатланмас эз калдырган кеше. Әлбәттә, сезнең шигъриятыгызга, сезнең иҗадыгызга да бүген кагылсак, күз салсак иде.
Тырышып карыйбыз. Рәхмәт, быел безнең күренекле шагыйребезнең зур юбилее булды, безнең Габдулла Тукайның. Менә шул нисбәттән инде безнең һәрбер язучы Тукайга менә ераклашкан саен Тукайга якынаябыз дигәндәй, һәрбер язучы, шагыйрь аның менә иҗатына, аның тормышына үзенең өлеш кертергә тырыша. Яза, әсәрләрен файдалана, файдаланып яза, шигырь яисә поэмалар,

мәнфәгатен кайгыртырга тиеш. Беренче чиратта үз халкының уллары турында э, дан җырларга тиеш дип саныйм. Инде э, башка милләтләрнекен үз халкы күтәрә, без дә үз халкыбызны күтәрә тиеш. Миңа мең мәртәбә якын Абдулла Тукай һәм шуның шикелле безнең милләтебезнең зур шәхесләре. Сүз шигырьдә шул турыда бара. Биш Тукай бишмәте дип атала. Толстойда минем һич эшем юк, Пушкинда да минем юк кайгым. Дөньядагы барлык бөектән дә бөегрәк минем Тукаем. Сүз булсынга сөйләү түгел бердә, Һич әйткәнем түгел сүз юктан. Бөекләр күп, Тукай берәү, Миңа мең мәртәбә якын үз Тукай. Гоголь булса ни дә, Лермонтов ни, Аермасы миңа юк аның, Мин Гогольнең шинеленнән түгел, бишмәтеннән чыктым, Тукайның. Шигырь итеп ятлыйм бу дөньяны, Көй отамын көндә, сүз отам. Шигырь, догам, Тукай, кыйблам минем. Мин Тукайга карап, йөз тотам. Башка халыкларга катышым юк, Бүтән милләтләрдә юк кайгым. Мин туялмам җырлап үз халкымны, Мин туялмам җырлап Тукайны. Мин әле кая барам дип дәшәм, безнең димен барыр юл кайда? Юк, үткәнен түгел, татарымның киләчәген эзлим Тукайдан. Хәбәр көтмим ерак йолдызлардан, юк кояшта эшем, юк айда. Үткәннәрдән кайтып килгән чакта тукталасы иттем Тукайда. Менә шундый шигырь. Рәхмәт, Тышкыры.
Әлбәттә, бөтен милләтләрнең, бөтен халыкларның да үз мирасы үзенә якын һәм бөек, ләкин безнең үзебезнеке үзебезгә бөек. Ләбиб әфәнде, бер күз салыйк әле бүгенге татар шигъриятенә. Әйтәләр бит, сандугач оясында сайрый диләр. оясында сайрарлык яшь шагыйрьләребез җитешәме? Аларның бүген дөньяга карашы, халәте, иҗады нинди шәкелләрдә?
Сүз дә юк, әгәр дә киләчәк Буыны дип әйтик инде, безнең алмаш булмаса, әдәбиятта алмаш булмада, гыйлем, мәгърифәт өлкәсендә алмаш булмаса, безнең алга китеш, алга барыш булмас иде. Бар, Аллага шөкер, яшь талантларыбыз бар, һәр өлкәдә дә диярлек бар. Э, менә безнең э, безнең мирасның да үзенең яшь авторы инде танылган, Муса Җәлил премиясе алган, яшь егетебез инде э, опералар язган, Либреттолар дип әйтик инде, либреттолар язган җегетебез бар, ул Рүзәл Мөхәммәтшин. Безнең журналның менә э, бездә эшләп тә китте э, һәм хәзерге вакытта да э, бик актив авторыбыз. Аннан соң аның шикелле тагын башка шагыйрьләр дә бар. Кызлар арасында бар безнең Йолдыз Миңнуллина дигән кызларыбыз. Бик катлы затлы шигырьләр Луиза Янсуарлар бар. Проза өлкәсендә бар Рөстәм Галиуллин дигән җегетләребез бар. Сүз дә юк, Алмаш бар, ышанычлы Алмаш, бөтен инде өмет хәзер алар кулында, безнең киләчәк алар кулында дип әйтик инде. Без инде аларга булыш хәл кадәрибез булышырга тырышабыз. Инде алар үзләре безнең белән теге иңгә-иң торып, менә шушы милләт мәнфәгатен кайгырту өлкәсендә дип әйтик инде, мән кайгыртып яшиләр, кайгыртып эшлиләр. Димәк, безнең мирас белән безнең җәфалар бетәчәк, газаплар китәчәк. Безнең бәхетле киләчәк безнең мирас белән булачак. Әлбәттә, безнең мирас, мин әйтәм инде, безнең мирас татар иле, татар иле ул безнең мирас, безнең мирас сезнең мирас, сезнең мирас безнең мирас, шуңа күрә ул һәммәбезнең дә мирас. Менә шуңа күрә ә безнең Күзебез ни күрә, колагыбыз ни ишетә, җыр ишетәбез икән, ул мирас. Күзебез күрә икән, нәрсә күрәбез, ул безнең мирас. Шуңа күрә бүген шигырь язабыз икән, бүген хат язабыз икән, ул инде мирас. Иртәгәгә безнең мирас булып кереп китә. Хөрмәтле тамашачылар, каршыгызда Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Муса Җәлил исемендәге Татарстанның дәүләт бүләге лауреаты, шагыйрь Безнең мирас мәҗмугасының баш мөхәррире Ләбиб Лерон галиҗәнапләре. Ләбиб әфәнде, әлбәттә, җаннарыбызга рәхәт, тәннәребезгә сихәт булырлык иҗадыгыз бар. Тагы да берничә шигырьларыгызны тәкъдим итсәгезче. Хәзер бик э, мөмкин менә башта дүрт юллыкны әйтим әле. Бары илем, телем белән бәхетле була алам. Илемнән дә, телемнән дә аера күрмә Аллам. Менә шушы шигырьне мин үземнең дүрт юллыгымны һәрвакыт менә дога укыганда да, догадан башка укыганда да үзем дога урынына э, укыйм һәм бу шушы шигырь Теләкләрем барча милләттәшләремә дә ның да теләкләре булсын иде дип әйтәсем килә. Әйтәсем килә дигән сүз инде бик дөрес түгел, дип әйтәм. Әйе.
Хәзер бер шигырь укымакчы булам. Бу сезнең илһам, мият илһам догагыз. Әйе, менә монда минем бер шигырь бар, ул Минем әниемә багышланган. Минем әни Актаныш районының э, Пуйша авылында яшәде соңгы елларда, ул Лиман авылында туган. Бүгенге көндә минем әтием исән, 83 э, яше була, Алла бирса. Ул э, Мөслим районының Турыш авылында яши. Турыш авылы инде шагыйрьләр, шәхесләр авылы диләр. Ул авылдан атаклы артистыбыз Наил Әйүпов Шул авылдан, Түреш авылыннан шагыйрь Харрас Әюп шул авылдан, Мөҗәхит Әхмәтҗанов шул авылдан. Менә шушы авылларны да күз алдына тотып, Капка дигән шигырь һәм мин аңа эпиграф итеп менә әле генә телгә алган яшь шагыйрь Рүзәл Мөхәммәтшинның өч кенә сүзле, дүрт кенә сүзле шигыреннән өзек китерәм. Синдә дә төнме ул, ди, синдә дә төнме ул? Әче суык үзәгемә үтә, Күңелемә бәреп керә төн. Һич ачылмый капка, эчке яктан Әни куйган ахры, терәтеп. Күшеккән кул белән шакыйм, шакыйм, Бар көчемә этәм капканы. Һич ачылмый каһәр суккан нәрсә, Ярты төнем үтә таптанып. Тагын, тагын капка дөбердәтәм, кайдадыр эт өрә, котыра, явыз суык үзенекен эшли, җелеккә чәветә, отыры. Аптырагач, капка ярыгыннан, төнне ертып эзлим ишекне. Әни, әни, ач капканы, димен. Кычкырамын, әни ишетми. Кычкырамын, күзләремне йомам, кулларымны бутыйм, ялварам. Шик-шөбһәле авыр уйларыма сәер уйлар килеп, Ялгана. Нинди бетмәс озын төн булды бу. Син шул төнгә егыл я чыда. Юк, егылмыйм, мин чыдарга тиеш. Ачам күзләремне, я Хода. Капка да юк, өй дә, авыл да юк. Елыйсылар килә, әрнисе. Ничәнче ел инде тормыш бара, тормыш бара минем әнисез. Бу минем

Ләбиб, Лиран галиҗәнапләре, үзегезгә, йолдызлар әйләнгәнче, таңнар агарганчы аның савабы килеп торсын. Газиз кардәшләр, бүген Могтәбәр шәхесләребез рубрикасында каршыгызда Татарстанның Муса Җәлил исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, безнең Мирас журналының баш мөхәррире. Ләбиб әфәнде, безгә, безнең мираслы булуыбыз өчен нинди гайрәтләр итәргә кирәк?
Без инде менә бик күп йөрибез, редакция хезмәткәрләре, әле анда барабыз, әле монда барабыз, Свердлау өлкәсендә дә булабыз, Ульян өлкәсендә дә булабыз, Татарстанның төрле төбәкләренә, бүген монда, бу районында, әйтик, иртә Актаныш районында, берсе көнгә Норлат районында, шуның шикелле Кукмара районнарында без йөреп торабыз, дусларыбыз бар, актив укучыларыбыз бар. Һәм инде без һаман да укучыларыбыз шундый актив укучылар өстәлсен дип йөрибез, телибез. Инде менә безнең әйткәнемчә киң катлау укучылар өчен чыгар журналыбыз. Һәрбер укучыга кадерле дип әйтерлек һәм күңеленә хуш килердәй язмалар бар һәрбер укучыга да. Шуңа күрә галимнәребез дә теге мактый дип әйтик инде үзебезчә Галимнәребез дә, язучыларыбыз да менә шушы басманы, әлбәттә, элемтә бүлекләрендә яздырырга мөмкин, безнең редакциягә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Хәтта инде төрле Казанга килеп йөрүчеләр була, редакциягә килеп алып та, башкаларга кайтып таратырга да мөмкин теге яздыртып. Без инде әйтә тора, без шушындый нәрсә, безнең мирас менә өлкәннәр өчен, ата-аналар өчен, якын дуслары өчен һәм менә китап яисә журнал яраткан дус-ишләре өчен менә дигән бүләк. Тугры фикер,
иҗадыгызда сүнмәгез, тынмагыз, бетмәгез! Рәхмәт!
Ләбиб әфәнде, бөтен ислам галәме айларның солтаны Рамазан эчендә яши. Бу пакълану, сафлану, гыйлем эчендә яшәвебезнең айларыдыр. Кыскасы, Рамазанның диңгезенә чумып, күп итеп сезнең белән энҗеләр алдык, гамәл өчен барысын да күңелебезгә салдык. Чынлап та, менә без төрле авылларда йөрибез, төрле районнарда йөрибез, менә инде Уфага да килеп төштек. Рамазан ае, Рамазан ае, Рамазан көннәре, изге Рамазан дип әйтәбез. Сүз дә юк. Менә мин инде ураза тотучыларга да, динне хөрмәт итүчеләргә, дин юлында баручыларга, дин сагында торучыларның барчасына да менә теге Теләкләрен изегләрен генә телим һәм аларның бөтен менә хыяллары, теләкләре кабул булсын, исән сау булсыннар. Милләттәшләр һәрвакыт бергә һәм бердәм булсын. Каршыгызда Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның Муса Җәлил исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб Лирон галиҗәнаплары булды.
Ә хәзер без сезнең игътибарыгызга Ихлас мәчетенең 20 еллыгына багышланган кечкенә рубрикабызны тәкъдим итәбез. Анда Ихлас мәчетебезнең дуслары

Газиз дин кардәшләрем, бүгенле Ихлас мәчетен 20 елның тантана көннәре. Хәм безнең изгли мәчетебездә беренче көннәрдән монда сәждә кылгынларыбыз, монда беренче вагызларыбызны ишетүе хаманда күз алында тора. Аның бүген рәисе һәм имамы Мөхәммәд хәзрәтебезгә дә зур рәхмәтләрем әтәсем килә һәм бу җигерме ел арасында зур йөкне үз кол башына алып барган өчен. Бүгенгә бик шатмын. Шундый тантана көннәрендә, мәчетнең җигерме елын уздырган вакытларында да бергә булуым. Һәм бу мәчеттән күпме кешеләр килеп ярдәм күрде. Бу мәчеттән күпме җиназа укып, зиратларга безнең абыйларыбызның, апаларыбызның, ине, нәнәйләребезнең, кинләләребезнең. Һәм бу мәчет нигезләрендә укыган безнең балаларыбызның аятларын, Коръәнләрен күпме бала чага бүген Аллага шөкер намазда. Һәм безнең балаларыбыз бергә сәҗдә кылып, безнең балаларыбыз белән бергә руза тотуы, менә бу мәчетнең сәбәбе. Һәм Алла Субхана ва Тәгалә үзе рәхмәтендән изге гамәлләр белән куандырып, киләчәк мәчетләрендә игелеген күрергә Алла насыйп кылса. Һәм Мөхәммәд хәзрәтебез һәр вакытларыбызда, килгән вакытларыбызда елмаеп каршы ала безне. Үзенең хөрмәтен күрсәтеп, безнең йомышларыбызны елмаеп каршы алуы үзе ярты михнәтләр кичереп бара. Киләсе көннәрне дә Алла Субхану ва Тәгалә Мухаммәд безгә, хәзрәтебезгә озын гомер биреп, исәнлек, саулыкларны арттырып, янадан да тантана бәйрәмнәребезнең каршы аларга Алла насыйп кылсын.